Utka pa pekinski, Pekinçe ördek bolýar türkmençesi dostlar. Hytaýlaryň ördegi Türkmenistanda Aşgabatda iň gowy pekinçe ördegi taýynlaýan aşpezleriň biri bize ördek taýynlap berdi. Türkmençe aýdanda pekinçe ördek bul naharyň ady. Bu nahar diňe bir kafeda, restoranda ýa-da diňe Hytaýda belli däl. Bul dünýäde iň meşhur şeýle bir ýörite resept we ýörite tagam we hytaýlaryň milli tagamy bolup gitýär. Hatda dünýäniň köp ýerinde kafeleriň, restoranlaryň ady Pekinskaýa utka bolup gitýär-de. Bu ýörite resept buny bize Aşgabatda Sabina diýilýän aşpez taýynlap berdi. Sabinanyň taýynlan pekinçe ördegini iýip görýäs. Iýip başlamazdan öň Sabina minnetdarlyk bildirýäs. Sabinanyň akkaundy, Şef Sabina, ýa-da telefon nomerini maňa liçka ýazsaňyz, ugradyp bilerin. Ýanynda şeýle ýörite blinçikler bar. Bul obyçny lawaş däl, gaty üýtgeşik edilýär diýýär. Gapdalyndan ýörite jem berýär we ýörite maňa şeýle hyýar, sogan, gök sogan şony kesip berýär-de. Mesnä ördeklerden azajyk başgaça bolýar diýýär. Ýörite daşary ýurtdan gelen dostlar şeýle Ördek iki gün öňünden salgyt etmeli diýýär. Muny taýynlamak üçin birnäçe wagt gerek eken. Guradylýar, öz prosedurasy bar. Birnäçe gün durandan soň ynha ördek şeýle ýagdaýa gelýär diýýär. Häzir biziň Sabinanyň ynha pekin ördegini iýip görýäs, nähili tagamy. Pekinçe ördegi iýmek üçin şeýle ýörite özüniň bilinçigini alýaň, buň ýüzüne džem çalýaň. Džem diýýän dostlar ýörite. birnäçe souslary garyp edipdirler. Olam ynha birnäçe burçlaryň görnüşi bar diýýär. Buňa jem diýýärler, ýöne bul aslynda neme diýýär, sous diýýär-de, ana, şutak indi neme, ynha şuta indi hyýar goýulýar ekeni. Iýiliş usuly bar. Men birinji gezek iýip görýän, dogrymy aýtsam, daşary ýurtda näçe gezek boldum, ýöne iýip görmedim, ynha birinji gezek iýip görýän. Obyçny öýde Lavaş bilen zawtrk etýäs-ä, şoňa meňzeýär-de, ýöne muny na şeýle edilýär eken-de. Indi na şeýdip iýäýin weli. Hany göreli, tagamy nähili. Hum, iýen wagtyň dostlar şu sous, ýagny jem bildirýär. Birhili özi üýtgeşik tagammy we agzyňda tagamy gowy duýulýar. Esasy syry diýmek şul djem bilen ördegiň eti bolmaly. Ördegiň eti aýdyp diýer ýaly däl. Şo ýanymyzdaky oglanlaram iý gördüler. Gaty haladylar. Hakykam üýtgeşik eken. Indi pekinçe ördegi türkmençe iýip görkezýäris dostlar. Hakykatdanam ynha bulaň öz iýiş usuly bar, ýöne biz türkmen oglanlar hemme zady türkmençeleýäs sag elimizde. Ýaňky o zatlary soň äjýär diýýär, şeýdip barlap görýär. Sous üýtgeşik eken, sousumyz söz ýok. Häzir turtanam. Muna şeýle goýýaň, näçe goýasym gelse, öz keýpiňe. Buňa pekinçe ördek diýilýär. Utka po-pekinski. Hytaýlaryň ördegi dostlar. Dostlar pekinçe ördek bul bäş alty adam üçin gaty gowy nahar we sürpriz üýtgeşik ýatda galýan täsir ediji nahar hem premium nahar. Goşmaça soraglar bar bolsa ýa maňa liçkadan ýada ynha şef sabina diýen akaunda ýazyp bilersiňiz. Sargyt etmek üçin birki gün öňünden. Edi ýüz elli manat.